Enyima ya peegi yambarara HIV eri izooba yabaasa kuba nayikiriza kandi buri omwe omu babeebe bembiire ohururu y'okumuronda na n'okumukwata. Eki twakora, naagyezaho munonga bwanyima y'okuhikiirwa abazaire be baizire munonga nibarira omuri maama we, omukazi we, n'omwana we baagira ngu mubayambeho ninga shi owaabura oburozi baamusaasira. Eki nyowe ndagambira abantu. Robloz yaigwirweho emishango almost nka ikumi n'ebiri kwonka mbaasize kugamba n'abantu bwanyima y'okuhurira okushaba kw'abazaire be n'okugira embabazi omu mutima nkasaasira nyina nyowe tinsaasire Robloz nk'oku mbagambiire nsaasiire nyina naakyera naamobilizinga abantu boona abo naabaronda be bamutabaarize Bija twashutama nawe yaikiriza omushango kandi yaashaba ngu bamusaasire twasharamu kugira ngu abaikiriza kumusaasira twihemu emishango ogwangye naagwihayo niinyenda kweyebaza Okumusaasira nkaireho omushango, niinyenda kwebaza Shifah Pro nawe omushango gwe yaagwihayo. Hariho omwishiki ou yapositinze bamweta Shirati nawe omushango yaagwihayo yaamusaasira. Hariho Zax MC nawe yaamusaasira. Hariho hariho ni baingi mbwenu Ken wa Rage ni baingi ba Bobi Chapu Chapu ba Shakizi Botiki mbwenu abu yaapositinze ni baingi so erizooba naagamba nabo naabeshengyereza naabashaba baikiriza kumusaasira omushango baagwihayo. Kwonka hakiriho abandi abatakamusaasire. Nyine kutwara omugisha ogu kubagambira abantu ngu musaasire Robrozi. Waamureeba okaroba ku arikugamba taine ebi arikugamba nooreeba ngu buzimazima Robrozi aine ekirikuburamu. Naayetaaga rehabilitation. Naayetaaga kumutwara omu rehab akabaasa kuba naatereera ahabw'okuba ninteekateeka ngu engeri yapushingire munonga endongo akaronda akashomesa akakoraki bikanga. Ekicwire yahika obwire yayekyaho kandi ekyo kiri understandable. Ekyokureeberanyweho okundeebire background yeye naareeba oku ari naasharamu kugira ngu reka musaasire. Mbwenu ninshaba abantu mwena abari okwe musaasire Rob Rose ahabw'okuba eki ekintu eki arimu still takakirugiremu kwonka nimpamya ngu eki kyahika n'abandi nibo baakugira embabazi. Nk'abaamuteeka omu mushanga abandi abaamwigurira endiijo emishango nimbashaba mumugirire embabazi mumusaasire. Itwe twamusaasira almost percent empango kwonka abo abaatsigara bakimwireho emishango mumusaasire beitu kandi. kiyambeho abo abandi abaana abaine peegi ezo ninga abakiriyo nibaziigura. Bantumwe mukimanye ngu ekibi tikisherekwa. Mukimanye ngu ahu oyesherekire hoona nituza kukukwata. Eki oriyo nookora waaba nookimanya ngu n'enshobi, okimanye ngu ahu ori hoona nituza kukukwata ahabw'okuba at the end of the day abazaire baawe, maama waawe, taata waawe, sister waawe, abanyabuzaare baawe nibo baraasingayo kushaasha ahabw'ekyo ekintu eki oriyo nookora baaba baherize kukukwata. Ningambira abandi boona abeegwireho peegi ezo eziriho HIV, mukupositinga abantu mutaine bukakafu. mukaguma nimutekayo amaziina gaabo nimutekayo ebishushani byaabo mukimanye ngu any time kubarakukwate noza kurira nibaza kukukoma nibaza kukunyaaza na hati Roblox tibakamurekwiire akiriyo kwonka nyowe ndi aha kubashaba nka president wa ba quality bloggers association ninga omuntu orikwebembera abarikukozesa emitimbagano omu western Uganda nimbashaba ekyo ekintu waaba nomanya ngu nokikora ki deletinge kireke waaba nomanya ngu oyine ekiteekateeko ky'okukikora stop it mukama abahe.